Gyzlaryma Dört gyzym dört nury didäm Gulak goýuň sözlerime Dört ogul deý dört iner deý Kuwwat beriň dyzlaryma Biriň ýazym biriň arzym Abadym säherim meniň Dört diregim dört pasalym Baryňam baharym meniň. Dört pasylym, dört dilegim Gündiz, günüm, gije, aýym Size giň dünýäde abraý Miýesser etsin Ylaýym. Namartlar kä mert ýigdede nähak ýere şyltak atar. Ýöne welin gyz halkyna olaň sözi has köp ýeter. Emma biliň, buýsançlylygyň utduryny ýokdur heniz. Lakatylar ýeňletlere hormatlydyr edara. Durmuş guraň, ylalaşyň, ýöne ara düşen söze orun berip köňlüňizde dyzap durmaň öýüňize. Ýigit kimin bir är kimin iliň günüň hosy boluň. Adyňyz abraýyňyz bilen bir hataryň başy boluň. Oguldan ýanyp ýörenler çeke çeke ahy zary diýsin sizi ýüze synyp. Wah. Gyz togsa bolmaýary. Yhlas bile dileýärin. Ýüze süýlüp günüm aýym. Size giň dünýede abraý miýesser etsin ylaýym. Görmeksiz gyz. Ine barýaň umydyňa büdräp, Egniň horlugyna utanyp çala. Uzakda orkestr joşup, Tans edýä owadan gyzlar bile. Hor elleňňi çykaranok ýeňiňden, Olar birden ýere ýetäýjek ýaly. Geçip barýaň ýigitleriň deňinden gulaga ýakymsyz bir saz mysaly. Undup bilmen görmek süzje doglanyň ýüreginde hoş arzuwlar besleýän, geçip barýan bir syratly oglanyň mylakatly söz aýdaryn isleýän. Emma Ýigitleriň öz gaýgysy bar. Ýörite ýag bilen saçlaryny darap, olar wagtdanam ozup barýarlar özleriniň owadan gyzlaryna tarap. Ah, horja gyz, horlugyňdan horlanýaň. Saňa hoş söz diýjek ýigit nirede? Bu şäherde näçe diýseň ýigit bar, biri-de. Gyzlaram ýanyňa gelip owadan gülüşip ýüregiňe düşýär. Olar görmegini artdyrjak bolup gezegine seniň bilen tirkeşýär. Öýe gelýäň. Gyýa ýüregiňi ünjüň hasratdan çekilýä iki owurdym aglaýas Ah eje jan näme üçin meni beýle bet gelşip dogurdyň Emma goňşy gelin bir görmege ýutul atasyz ogluna günäli bakýar Hem seniň tersiňe gussa gam çekýär Owadan dogulma bagytly dogul. Aglama gyz, uýajygym gam çekme. Bilip bolmaz ykbalyň öňünden. Bu howlukmaç ýigitlere at dakma. Kim geçenok öz bagtynyň deňinden. Käte şeýle bolýar, görüp dur görmek gidip oty indi azalyp. Ýöne nämüçindir tylla ýüzük dek ýolda. Gum içinde galýar sadalyk. Tekepbir bol, çykyp bolmaz gaýa dek, Sada bol, aýlaryň doguşy ýaly. Şeýle ýigitler bar, olar bar entek, Sen dek gaýalarda olaň hyýaly. Dünýede her kimiň öz gylygy bar. Dünýede her kimiň öz gyzygy bar, Oňatlary saýlap seçgin diýdiler. Edep, sypaýyçylyk adamy bezär, Mydam gödeklerden gaçgyn diýdiler. Dişleri ýaly gaçdym-da ýördüm, Gödekligim meni kowlap ýörmedi. Ol öňümden çyksa ýüzüme öwürdüm. Oň näderdi? Asyl gaty görmezdi. Sypaýy diýlenler bolýa her. Ýa sypaýylar daşymazdylar. Duýman nur kak hatlar bar ýaly sypaýylygymyň dudugyna çaldylar. Sypaýyçylyk bilen hormat etdiler. Sypaýyçylyk bilen adym tutdylar. Sypaýyçylyk bilen argan satdylar. Sypaýyçylyk bilen etdiler baryny. Soň ýene diýdiler ýanyma gelip, Mert ýigide näzik bolmak ýaraşmaz. Bardyr adamlarda şeýle bir gylyk, ajyň ýokmy, süýjüňe-de garaşmaz. Eýsem, ýaranjaňlyk, öz külbäň küýi, göriplik hem juda-juda küteklik ýaly gylyk-häsiýet duş gelýän güni iň ýaramaz gylykmydyr gödeklik? Baş çykarmak gerek şeýle gylykdan. Näçe çuň düşünseň şonça-da ýagşy. Kebze pyçak sokýan sypaýçylykdan. Ymsuňňy kakýan gödeklik ýagşy. Eý, siz sypaýylar, men taýa bakan. Gelmäweriň leşger çekip, dökülip. Ýaşasyn, hak üçin gulakdan çekýän Göni göze bakýar sagdyn gödeklik. Gar. Gara-gara gargalar gargaýar. Biz gonaýsak garalar gar, gar, gar. Gonýa gara gargalar Gara gargalar. Dogrudanam garalýa gar, gar, gar. Gara gara gargalar kakýa peşelli bar, bar, garalar garga gara düşende agşama çen garalýa gar, gar. Garaňkyda gargalar ýerinden örýär. Olaryň täk biri bolsa-da işgin şol otyr ak gary garaltmak üçin. Gijäň aýazynda gazapbyldyr gar Garga aýagyndan beýnä çen doňýar. Ertesi gün ir bile köçe süpürýär. Gara gargan gargany oklaýar bir ýan. Gara-gara gargalar şahadan örýär. Gara gargan garganyň maslygyny görýär. Günde gara gargaýar gargalar gak-gak.